the mana that has come from bygone times. Kua tae mai mātou e kui ki te tuku i ngā karakia, ki runga i ngā rākau kua tapahia, ki runga i ngā rākau kua tūkinotia, Aue, aue, taukuri e!

Today we mourn and pay respects to all our trees. Ngā rākau kai runga i ngā maunga katoa o runga i a Tāmaki Makaurau. To all the trees throughout Auckland. Ngā wāhi kua takahia nei e mātou i te rangi nei, e o Huirangi. We acknowledge all the places that we've been to to be privileged to be there together today. Mai Waiorea from Western Springs. Kātahi ka haere rā ki te Waiunuroa Wairaka to Unitec. Ka piki mātou ki runga o Wairaka, And then from there to round to our witi. Mai reira katahi matou ka rere atu ara ki Pukematakeo to Canal Road. Mai reira katahi matou ka piki ara ki runga o Mangere, ara te pane o Mataaho. Then from there we went to Mangere to mourn, to farewell all our trees there. Mai Mangere, kotahi mātou ka haere ki Maungarei. Maungarei o Ruapōtaka. Then from there to Mount Wellington. Ko te huringa whakamutunga ki runga ki a koe e kui. And the privilege to stand here, o Huirangi. Ki roto i te rohe e Ngāi Tai ki te waka o Tainui. to stand here under the umbrella of the people of Ngai Tai, under the canoe Tainui. Ka hoki wako mihi ki tō tātou kīngi a Tuheitia, I think also of the Māori King, Tuheitia. Te mana nō tua whakarere, Te mana o ngā kīngi o te pō me te kuini o te pō, ē, ko Te Atarangi-kāhu. Who descends from the kings of the night and also the queen, Dame Te Atarangi-kāhu. Nō reira e ngā rākau, haere koutou, haere koutou, haere koutou! To all our trees, here at Ohuiarangi. Farewell, farewell, farewell. Ehara koutou i te rākau noa iho. We know that you aren't just trees. He mana tō te rākau. The tree has power imbued in it from the time it grows as, as a seed in the earth. Tērā mana no te Atua. Tērā mana nō te taiao. That special power comes from creation itself, from God. However we describe and express that, the power then comes into the environment of where we are. Ko tērā mana kai roto i te taiao, Kei roto i te ao ātea, kei roto i te whenua, kei roto i ngā rakau, kei roto i tēnā, i tēnā o tātou. And that connection of that spiritual unity from the sky to the earth, to the land, to the mountains, to the trees, to the forests,

I ngā rā kau tapu, ki Mātakireia, ki te kāinga tapu o Iōmatuakore, e moe mai koutou, to all the trees that once lived here, to the birds that you looked after.

Ko Tiki e mauri ora au i a wai re atu ana te puka hura ra, takata au te mea tuhuraki atu ki takata atai. Hura ra, takata atai me tuhuraki atu ki takata au te pera oki ra, te kore penui, te kore peroa, te wahi awa te te tohe awa whakamai tamai te ara, whakamau tamai te ara ko tu ko roko kauraka au hi a tuku atu tama ki waho. E te taha whakawhaka he pūtanga ariki nō rongo. Mai e te tipua, mai e te tawhito, mai e tawhiwhi atu ki ngā rākau o runga o Huiarangi e i! This was the karakia recited by Hoturoa. the captain of Tainui. As a karakia to clear this place so that the spirit of all those things that once were here in time will return again. Kāre he tuakana, kāre he taina, he whānau kotahi tātou. Kei te whakamihi au ki ngā iwi tekau mā toru o te rohe nei o Tāmaki.

the leaders of each of the respective marae and hapu, who in the end are the true leaders really in terms of the Māori community. Kia koutou te hāpori, whānui o Tāmaki, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. I acknowledge all our communities.

The communities that have stood up for the trees, kei te mihi atu ki a koutou. Ehara i te mea he mea ngāwari ki te tū, ki te whawhai mō ngā rākau, kai puta te kōrero uara te, te kōrangi o tērā tangata. It's not easy to stand up when you know you're right, especially if you're going against the grain of society. and sometimes people think oh that person's lost it but actually you haven't lost it you're on the right path it's just that everyone else hasn't been able to see what you've seen Nō reira tēnei ka, ka mihi, ka ira moko, te tāwera ngāti awa ki te awa te atua ki ngā mana whenua o tēnei rohe, wōku tuakana karanga māi, Karanga māi, karanga māi. I rā moko o Ngāti Awa ki te awa o te Atua, Te Tāwera acknowledges and respects and makes reference to all the mana whenua tribes. It's a privilege to be here. Engari ko te kaupapa kē, ehara te kōrero nō wai te whenua, nō wai te mana. Engari ko te kaitiakitanga o te mauri o ngā rākau te kaupapa matua kē i tua atu i te mana o te whenua. You know, we know that the issue has always been a Treaty of Waitangi aspiration where the iwi of Auckland and the marae of Auckland and the hapū of Auckland and the families of Tamaki Makaurau want restored back what was lost or was taken wrongly. I ōku whakaaro ko mārama, ko mārama ngā tāngata. I, I have a feeling that most New Zealanders really are cognizant of this.

Ko Kikina te mamaetanga o runga i ngā maunga me ngā rākau kāri whakaarohia ki te tuku karakia, ki te tuku tangi me te mihi ki a ratou. So, we acknowledge today that all the trees have have had an opportunity with us. This is a privilege for me to be here with you. to speak to the trees, to sing to the trees, to pray with the trees, and be grateful for what we have. Nō reira, ka mutu rā taku kōrero i kunei, and I conclude here. Ko ngā kokonga o te ngākau e kore kitea, ko ngā kokonga o te, te whare o Iramoko ka kitea.

Ngā rākau kua mate, because today the trees can sleep in peace. Let us release them together in this final prayer. Whakarokoro e tāna ki te hulewa, ki te pūkenga, ki te wānaka, ki te taura, ki te tawi i rā tupu iho ngā pū, ngā wē, ngā rito, ngā take, hei te orooro, hei te orooro. Tenei ra te whakahua iho i nga maunga tapu huku tupu o Taraki ko te whita o Taraki. I takea mai ko te tapu huku te mana a ko te mauri a nga tua. I hahaua mai nga io matua kore a whakatakihina mai ki runga ki tenei taura. Ka mahea te hua mākihikihi ki runga ki tēnei papa o Ingarangi. Kua tau, kua rite, kua moe ngā rākau. E moe, haere. E moe, haere ki. Te Whakahotu Nuku, te Whakahotu Rangi, ko tōku manawa kairihia, tāne mahuta kairihia. He poto he wēne raro E homai aroha Ki a tangi atu a ui konei

Kei whea aku noa e he muara I te tonu e tanga Ka hara mai tenei ka tau